Хәерле көн, дуслар! Сезнең белән әкият сөйләмә тапшыруы. Мин Камилә һәм... Мин Наилә.
Һәм бүген без янәдән татар халык әкиятләре турында сөйләшәчәкбез. Кечкенә генә искәрмә, алдагы өч чыгарылышта булачак әкиятләр бик үк популяр түгел. Һәм миңа калса, аларны укырга, алар турында тыңларга һәм

Мондый сүзләрдән сон бу сүзләрне бераз дәлиләп китәргә кирәктер инде. Һәм әкиятнең эчтәлеге менә шундый. Бер әти үлер алдыннан өч улына хәнҗәр биреп калдыра һәм әйтә, мин үләм, мин үлгәннән соң сез монда калмыйсыз, бүтән җиргә китәсез. Йоклаганда, өчегез дә бер юлы йокламагыз, берегез һәрвакыт йокламыйча калсын, ди. Мин, мин уже шушы мизгелләрдә үк аптырадым, нинди киңәш бу, нинди әти бу, аңлачы башка әйтер сүз юк микән инде балаларына, ярар. Әкият булгач та булган ди инде. Һәм чынлап та болар әтиләре үлә, бу балалар малайларның, егетләрнең. Алар чыгып китәләр. Э, бер көнне икесе йоклаганда бер абый э, аждаһаны үтерә, икенче көнне икесе йоклаган вакытта дию пәрәен үтерәләр. Һәм өченче көнне болар ике олы абыйсы йоклаган вакытта иң кечкенәсе э, хан Иен таларга барган караклар белән бара. 39 кешене әйе күрә.
Һәм 39 кешене үтерә алдылап. Һәм икенче көнне бу шәһәрдә нәрсә булган турында Наилә сөйли. Икенче көнне бу шәһәрдә патша уяна. А, монда бер деталь бар, аны әйтеп әйтергә кирәк. Анда ул язып калдыра. Мин булмаган булсам, бу өченче кечкенә уллары була инде. Мин булмасам, сез үлгән булыр идегез дип. Һәм ул ә, патшаның кызлары йоклаган бүлмәдә саклаган бер кечкенә генә этне үтерә һәм шунда язу калдыра. Шуннан соң патша пат пат патша патша моны эзли башлый һәм ә, кем икәнен Мә, шәһәр буйлап эзләп чыганнар, гына билгеләнә инде кем булганын, һәм алар сөйлиләр. Һәм, мә, бер деталь тагын бер, алар үтергән бер дию пәриеме, анда әждаһаныңмы, ниндидер э, тәненең кисәген калдыралар.
Э, Дөресен генә әйткәндә, бу әкиятне укып чыкканнан соң минем башымда ниндидер ужас фильмнары күз алдына килә куркыныч кинолар ниндидер белмим һәм башка әйбер белән аны ничектер э, ассоциальләштерү минем өчен сәер иде һәм анда бөтен нәрсә ниндидер шундый логикага бирелми торган чөнки ул килә дә э, ну менә бу иң кечкенә малай бүлмәгә керә дә тегендә кечкенә генә эт булган Һәм ул анда өргән инде, әлбәттә. Э, Ләң-ләң килә, дип э, язган э, ул. Ләкин бит каракларыннан курыкмаганнар, димәк, ул файдасыз эт булган. Һәм ул, ну, син монда барыбер файдасыз инде, дия дә, аны суеп үтерә дә, һәм әгәр дә мин булмаган булсам, сез вообще бөтенегез үлгән булыр идегез әле, диеп хат язып калдыра. Әкият! Балалар өчен дигән әкият! Анда тагын бер бик кызык момент бар. Анда кызлар уянгач, ул бит әле аларның ниләр яулыкларын урлый һәм этен үтерә. Һәм кызлар уянгач, эт үлгәнен түгел, яулык югалганын белеп бик борчылалар. Эт монда мөһим түгел. Этне сатып алып була, ә яулыкны юк. Кеше белән генә язылган. Алар этләрен үлгән икән күрәләр һәм яулыклары юкка чыкканнары аркасында кайгыра башлыйлар. Бу әкият турында гомумән ниндидер нинди дә булса уңай фикер әйтү котлаулы һәм гомумән ул әкият ниндидер балалар өчен түгел һәм укырга яраксыз һәм шуңа күрә дә шундый популяр түгел диген ди ул ләкин наилә мин сиңа бер әйбер әйтәм һәм син миңа калса бу әйбердән аптыраячаксың тоже бик каты мин бу әкиятне беренче сыйныф укучылары өчен әкиятләр дигән сайттан алдым
Аны кайсы укытучы Юк, мәсәлән, бәлки аны э, укытучысының ниндидер логикасы бардыр, уйлап карасаң. Анда бит инде гомумән былай бөтен нәрсәгә күзне йомса, ул бит патшага булышкан булып чыга. Патшаның әйберләрен урламаганнар. 39 кеше үлгән. Ул бит иң мөһим түгел. Әйберләрен урламаганнар. Ансы иң мөһиме. Анда 39 колак былай, 39 колак былай нидә? Бауга. Бауга эленгән. Ул ул да мөһим түгел. Иң мөһиме анда байлык кала. Бу бик. А, бу әкиятне укып чыкканнан соң дөресен генә әйткәндә, Наиләдә дә, миндә дә бик артык сөйләр сүз дә юк, бу әкияттән алырлык акыллы фикер дә юк, һәм без бу әкиятне сезгә укырга киңәш итмибез.
Балаларга беренче чиратта ярамый бу. Әгәр дә сезне ниндидер татар маньягы турында фильм төшерәсегез килсә, миңа калса, менә бу теге өч серийный үтерүчедән торган банда турында язырга, менә дигән сюжет, чөнки анда берсе койрыгын кисеп алган, койрыгы урынына, белмим, анда аяк дип санарга була. Берсе бармагын кискән.
Бармагын кисеп алган.
Балдагы белән бергә.
Гомумән 39 кешене үтегеп аларның колакларын бауга алып куйган һәм ахырдан әле шул өч кеше батыр дип танылган. Патша аларга бик рәхмәтле һәм кызларын да кияүгә бирә әле шул кешеләргә.
Монда ике вариант. Яки бу әкияттән хор чыгырга яки аны менә болай эшләргә кирәк түгел дигән зур лозунг астында гына укырга. Менә шулай. Килешәм, килешәм.
Шуның белән шул, сез үзегезнең фикерләрегезне языгыз. Без без Без бик каты аптырашта бу әкиятен, шуңа күрә ниндидер э, фикерләрне җыеп, туплап, ниндидер акыллы сүз әйтергә үзебезнең дә барып чыкмады, дип әйтсәк буладыр инде. Пока.